Ke Tuhan ti sayau, Tuhan ti rindu ke tiap-tiap iku kitai nyalai kitai agi bisi peluang ah pagi tu datai nyembah muji lalu ngeninggi ke nama iya. Amen. Nyadi aku ngari ke gereja ngelalu ke penatai semua kitai ke di gereja pia mega ke enda ulih enggau kitai ba gereja. tang di rumah nengah live streaming pagi tu aku ngelaluka penatai semua kitai. Nyadi sebedau kitai ngepunka gempuru kitai ah aku enggai enda nesau bala sekali agi ah meri jaku uhh peringatan munyi ke orang. Okay kitai agi dalam pandemic. Covid semilan belas jadi puji Tuhan mega kes makin kurang lah kemari menua Sarawak dua ratus lima puluh lima kes aja majak turun puji Tuhan lalu kes di Miri mega turun tang taja pia iya agi lalu kitai anang leka munyi ke orang. anang lalai, anang tinduk titihka SOP. Iya ba aku siku siti utai ke manah laban mimi mit megai utai nyau bebasuk jari diatu lah jadi siti kebiasaan udah nyadi siti kebiasaan nyadi siti chara hidup ke baru bersih nya pemanah iya okay ukai kitai ka ke covid lah tang nama nya normal baru tu Ke norma baru tu ngajar kitai nyaga kebersihan kesihatan kitai empu. Nyadi nya meh ke diamal. Nyadi ngarapka tu nyadi siti amalan munyi ke orang, siti utai ke dikereja kitai taja pun nadai agi covid semilan belas ila udah habis kitai terus nyaga pemeresi diri, keberesihan diri. Okey, aram kitai besampi nyerahka guru kita. Apai kami ti di serega, kami terima kasih Apai ke sehari tu siti hari ti baru ti udah diberi Nuan ngagai kami Apai. Terima kasih ke berekat ti udah disambut kami ari Nuan sepanjai minggu ke udah Nuan ke meri utai ke diguna kami chukup pemakai kami pia mega ari segi pengerai kami Nuan dah nyaga Nuan dah ngelindung kami Apai pia mega ari segi kesejahteraan ari segi keselamatan kami Nuan udah besereta enggau kami nyalai pagi tu Apai. Ninggika nama nuan pagi tu apai pia mega kami deka datai semak ngagai nuan pagi tu apai nyalai ka menyerah ka gempuru kami tu ari pun sampai ke ujung iya lagi ka jeri nuan tuhan bayak kami ke di dalam gerija tu tauka bala menyadi kami Ok sama-sama enggau kami nengah live streaming pagi tu apai. Aku nyerah sida semua ke jadi nuan apai. Intu ibun kami pagi tu apai. Nyerah ke semua ke ngambi bagi tim puji sembah, tim music kami pia mega Pastor Bong ti ka bekunsi ke jaku nuan pagi tu apai. Nuan nyaga ngelindung sida iya mega apai lalu nuan mega deka nyalur ke berekat nuan nengah sida ke ngambi bagi pagi tu apai. Kami nyerah ke semua ke di rumah. Dini-dini endur ke benung bisi penanggul, penanggul ari segi kesihatan, penanggul ari suntuk sida iya deka diintu deka diibun nuan mega apai. Terima kasih apai. Nyadi semua sampi tu kami pinta dalam nama anak nuan Jesus Kristus ti Tuhan enggau pelepas kami. Amen. Okey, ku nyerah enggai tim puji sembah.

Haleluya. Okay, selamat pagi ngagai uh, bala ke ba gereja enggau ke meda secara live streaming. Ya ram kita sama-sama angkat berdiri. Kita deka muji Tuhan kita pagi tu. Dini nindur kita nadai terbatas untuk kita memuji Tuhan. Amen. Haleluya.

Puji Tuhan, pemanah enggau pengasih Allah Taala bisi enggau kitai serua kitai tetap diberi pengerai, pengelantang, pengaga dalam Iya walaupun kitai tetap terus hidup dalam suasana baru, norma baru. Dan kitai puji Tuhan kitai ulih besembiang ba gerija dan tauka ba berumah. Menyadi dalam Yesus Kristus, Pagi tu ku ka mai siti topik jaku Tuhan mansang kitai semua kitai enu deka abis taun enda berasai iya dua taun kitai enggau keadaan situasi covid enggau situasi norma baru pengidup ti baru suasana ti baru iya kadang-kadang Kitai lelak ga ninga setiap hari kes, situasi, keadaan baka nya. Tang topik tu menyadi Yesus Kristus mai kitai berunding tauka nyediaka ati kitai semakin semak enggau Tuhan. Kitai meda di dalam Mazmur tiga ayat satu hingga tujuh. Iya nya, dalam Masmur tiga ayat satu hingga tujuh, minta sampi pagi hari minta tulung iya nya sampi Raja David ngagai Allah Taala, ya, ngagai Allah Taala, ku iya, O Tuhan, naka meh pemayuh munsuh aku. Naka meh pemayuh orang ke angkat ngelaban aku. Sida bejaku ke aku, ku sida, Allah Taala enggai nulung iya. Tang Nuan, oh Tuhan, baka terabai ti ngeliling aku. Nuan ngasuh aku menang lalu ngasuh aku berani baru. Aku ngangau ke Tuhan, lalu Iya nyaut aku ari bukit Iya ti kudus. Aku gali, lalu tinduk, lalu aku dani baru laban Tuhan nyaga aku. Aku enda takut ke beribu-ribu iku munsuh ke ngelili aku, ngelili aku, ku iya. Angkat meh Nuan, oh Tuhan, selamatka aku, oh Allah Taala aku, laban Nuan nampar kuyu semua munsuh aku, Nuan matah ngelili semua orang ke jai Ayat ke lapan, ya dia sebenarnya sampai tujuh. Pengelepas endang enggi Tuhan beberekatka bala nembiak nuan. Menyadi dalam Yesus Kristus, topik atau ke tema dibai ku pagi tu iya nya diau jenuh di mua Tuhan. Maya Raja David mai jaku tu tauka besampi tu ngagai Allah Taala, iya digagai tauka anak empu Absalom ya ngagai iya ka munuh iya. Bayangkan anak empu munuh apai empu ka nya kan. Ketegal nama, ketegal pangkat, ketegal reta, ketegal kuasa. Menyadi dalam Yesus Kristus, Ari jaku tauka jaku pagi tu Mazmur tiga ayat satu enggau lapan iya mandangka kitai meda Raja David ngiga siti endur tauka diau jenuh bemua Tuhan besampi. Iya nya mandangka diri iya enda ulih. bedepan tauka enda ulih betemu enggau situasi nya tenat nya keadaan nya ti susah ti ti lelak ba iya. Nya kebuah kitai enda tau jenuh bemua Tuhan iya nya nyediaka diri kitai Semak nguya, Ukai semina hari minggu, ukai semina kitai dikeri tang bisi nyediaka siti hari iya nya kitai amat mai ambi spend masa kitai enggau Tuhan. Topik tu menyadi Yesus Kristus diberi Tuhan maya minggu ti lalu aku bisi enggau group siti group retreat. Maya pagi ku dani Tuhan meri ku topik tu. Ku iya, Lalu lelak kitai ninga utai bedunya, kadang-kadang mayuh situasi diasaika kitai, tang kitai pia madah kemaya deka jenuh bemua aku. Maya kemaya nuan deka nyediaka diri amai-amai nuan enggau aku. Lalu aku duduk diau. Ya. Kadang-kadang menyadi Yesus Kristus, baka tubuh kitai empu mega bisi signal. Kitai enda berasai kitai lelak, tapi bisi siti signal tubuh kitai madah kitai pedis. Nya tanda kitai kelalu lelak, kitai enda nyaga tubuh kitai enggau manah. Baka aku empu menyadi Jesus Kristus, udah semai ati empat bulan aku jogging, walking. Laban dutur ngasuh aku nurunka berat badan maya ke tujuh puluh semilan, terus aku nurunka nya, puji Tuhan bisi nurun ngagai tujuh puluh lima. Lalu bendar jogging, walking, bisi sekali. Tapak kaki ku nya pedis. Oh, aku perlu rehat. Nanda nanda ka aku perlu relax. Ku jenuh, relax. Dia baru ulih jalai baru. Tang kitai selalu maksa diri kitai, selalu maksa tubuh kitai, selalu maksa runding kitai neruska pengidup kitai, rutinitas setiap hari. Tanpa kitai jenuh tauka relax tauka rest ti orang putih bahasa orang putih rest ba mua Tuhan. Baka nya mega pengarap kitai. Kitai enda tau enda rehat ba mua Tuhan laban nama setiap hari baka jaku Tuhan ti kebai ku sehari berapa kali kadang-kadang kitai enda nemu nama situasi ba dunya luar ya macam-macam masalah situasi ba luar diambi kitai, didinga kitai, diasai ke kitai. Kitai tepuk, simpan. Maya aku um, nyediaka jaku Tuhan tu, ngingatka siti ilustrasi, nembiak tu, bisi siku nembiak, dalam cerita, siti cerita, nembiak tu, dia rindu ngumpul batu. Ya, dia ngumpul batu. Dalam perjalanan ke, ke, uh, ke pulai dari sekolah, dia berdatak uh, jalai, dia bedak, ui, manah mak batu nya tepuk dalam biak. Datai berumah simpan nya biak kan. Ari siti baka nya. Tang empa beminggu-minggu ngai ujung-ujung berat biak nya. Enda berasai biak nya udah berat kayu mayuh batu di dalam. Baka nya kadang-kadang pengidup kita tu tadi. Enda nemu kita enda berasai ke nya berat. Mayuh batu, mayuh macham. Nya kebuah iya menyadi Yesus Kristus, kitai neto enda nyediaka diri kitai tau jenuh diri kitai bemua Tuhan. Laban kitai perlu ngechik bik kitai. Perlu ngechik utai nama dibai kitai. Awakka kita nai enda mai bik tauka barang tauka ngesan utai ti berat dalam pengidup kitai. Laban kitai pikir kitai ulih ngangkat nya kediri. Kitai berunding, oh enda ngachau utai nya. Tapi ujung-ujung nya ngemediska diri kitai. Nyadi menyadi dengan Yesus Kristus dalam Masmur tiga ayat satu hingga tujuh tu kita ngambi jalai cerita David ia empu ngarap ke Tuhan ku ia ayat ke baca kita tadi aku ulih dani aku ulih tinduk lalu dani hari siti ngandang ke ia ia amat amai andal ia meri diri ia enda berunding ke masalah di asai ia ulih ia tinduk. Enggau dani enggau ari ti baru. Menyadi Tuhan Yesus Kristus, siapa kitai ditu enti bisi masalah kitai ulih tinduk. Kadang-kadang kan masalah nya tetap bisi dalam runding kitai, pia pun kitai tinduk agi meh nya bejalai. Betul? Tetapi enti kitai ama mai baka David, Raja David tu tadi, iya nyerah ngagai Tuhan, ukai iya ngesan iya nyerah ngagai Tuhan, dia ulih iya ulih tinduk. Nya ke peneka Tuhan sebenarnya. Nya kebuah kitai neto enda jenuh nyediaka diri kitai enggau Tuhan. Dalam kitai meda pengertian jenuh tauka rehat te nya tadi ya. Rest nya istirehat. Kitai meda dalam Kejadian dua ayat dua tauka uh, dipadahka Tuhan Allah Taala dia nya hari Sabat. Ari Sabat inya udah Tuhan ngaga mensi dunia tadi pecitaan iya lalu mensia ari ketujuh ya ari ketujuh jenuh iya nya diau cukup manah ya jadi jaku tu diberi Allah Taala ngagai orang Israel awak kida iya badu ngaga aktiviti Ti ditekaga sida iya kereja nyediaka ngiga pemakai semua badu, ku Tuhan dia. Jadi dalam pengidup kitai menyadi Yesus Kristus, kitai bisi rhema. Kitai bisi proses. Ya, kitai ukai stagnan, proses. Jadi kitai neto enda rehat. Perlu rehat. Jadi hari Minggu, iya nya kitai maya kita nya adalah nyediakan diri kita untuk Tuhan. Betul. Hari Minggu kita memang set kitai untuk hari Tuhan. Tang. Bisi siti waktu kita nyediaka hari Sabat nya nyenda nyediaka fokus ke diri kita empu enggau Tuhan. Nama kebuah kita enda tau enda rest. tauka enda kena tau enda jenuh rehat enggau Tuhan. Hari Minggu nya adalah hari ti kitai nyedia sigi maya nyediaka iya, tang bisi siti hari nya kitai spend time enggau iya iya nya ketegal kitai tu ukai robot. Sapa kitai tu robot? Ulih aku nemu sapa kitai tu robot? Nadai kan semua mensia ya. Sia utak, sia ati, sia jantung ah. Nadai robot ah, nadai besi cas telu bateri telu hidup, nadai. Okey, semua kitai tu mensia. Laban kitai tu mensia digaga sebaka enggau gamal iya. Karakter iya, Tuhan. Jadi, kitai bisi perasaan, kitai bisi peneka, kitai bisi pikiran. Kitai perlu rehat. Runding kitai perlu rehat, hati kitai perlu rehat. Lepas macam-macam perasaan hati peneka kitai setiap hari kitai proses ya. Kitai berdepan enggau macam-macam utai. Laban kitai ukai robot. Nya kebuah ya Tuhan ngasuh kitai jenuh. Ngasuh kitai diau. Tapi dalam proses diau nya Bisi berapa hal deka digaga kitai. Bisi siti statement kitai idup ya ukai untuk makai. Betul? Bisi nanti nanti ba sekula ya. Kitai idup ukai untuk makai. Tapi kitai makai untuk idup. Betul? Bisi kitai idup ditu dia ada ke makai makai setiap hari. Maksudnya dani ja alu makai makai makai enda. Kitai idup untuk makai, untuk bekerja. Betul. Untuk idup, neruskan pengidup kitai. Tetapi, pengidup kitai enti iya berjalai enggau Tuhan, iya lebih agi bermakna tauka lebih agi berfungsi enggau manah. Nama kebuah kita enda tau enda jenuh bemua Tuhan? Laban rehat nya tadi tauka jenuh kita nya tadi Amat penting sechara rohani kitai bersama enggau Tuhan. Laban mayuh orang Kristian diatu enda menghargai waktu rehat tauka maya jenuh iya tauka menjaga kekudusan Tuhan dalam pengidup kitai. Jadi, jenuh nya tadi, rehat kitai nya tadi ulih ngasuh runding tubuh enggau jiwa kitai tu diperbaharui enggau kitai diberi kekuatan enggau fokus ti baru. Enti kitai semakin ari kereja aja fokus kitai nadai ngetu hari satu sampai hari minggu hari minggu hari satu da sambung agi baru hari satu jam tubuh kitai nadai rehat nya kebuah iya enti tubuh signal tubuh kitai madai untuk ka tinduk tinduklah ya ti maya kitai sakit rehatlah Ya, nya kebuah iya kitai enda tau nak nyaga tubuh kitai secara fizikal baka enggau roh kitai enggau manah di dalam Tuhan. Jadi, yang ke pertama iya nya maya kitai jenuh di dalam Tuhan, kitai nyediaka endur untuk Tuhan. Nama kebuah kita nyedia endur untuk Tuhan laban Iya Raja segala raja? Kita nyediaka endur Raja segala raja nya Apai kita di sorga nya, Allah Taala, iya nya ari Anak Iya Yesus Kristus, nyedia datai dalam tubuh enggau dalam roh kitai, dalam jiwa kitai nyambut Iya enggau ati ti gaga laban kita nemu Iya meh meri kitai pengidup. Jadi diau jenuh di mua Tuhan, ti dalam Mazmur tiga tiga puluh tujuh ayat tujuh nya, diau jenuh di mua Tuhan lalu ati lalu ati iya enggau ati ti liat, anang irau ketegal orang bukai mujur tauka ketegal orang bejalaika pelan sida iya ke jai. Nah, diau jenuh di mua Tuhan dalam Mazmur tiga puluh tujuh ayat tujuh mandahka. Jenuh meh di mua Tuhan maksud iya, anang ngerung anang nama nya meyarka runding tauka meda orang bukai nya nama orang nya uhh pengidup sida iya lebih manah agi ari aku. Nama sida nya baka nadai masalah, nama aku tu bisi masalah. Jadi jenuh ba mua Tuhan ukai bereti kitai nyadi hakim orang bukai tauka kitai meda oh iya lebih manah enti aku diau bejenuh ba Tuhan pun nadai nadai Nadai nama tu penguntung sebenar iya menyadi Yesus Kristus. Maya kita jenuh enggau ati memua Tuhan enggau ati ti liat, ati ti rindu, sebenar nya lebih agi kitai diberkati. Berkat Tuhan nya lebih agi luar biasa dalam pengidup kitai. Walaupun orang di luar nyin peda kitai lebih agi diberkati atau ko meda rasa meda, oh mayuh agi sida iya penguntung sida iya. Tapi penguntung sida iya sementara, tetapi penguntung kitai sembai enggau Tuhan nya penguntung ti meruan. Amen. Penguntung ti kekal. Menjadi dalam Yesus Kristus, dalam kita hidup, ya, dalam kita hidup di dunia tu, utai paling dijaga kita ianya pengharap kita. Laban di pengujung penghidup kita ianya kita akan bergulai dengan Allah Taala di sorga. Laban apa nama utai ti dunia tu semina sementara aja. Tau lenyau dempa gregat enda ulih dibai tapi pengarap kitai enggau Allah Taala begulai enggau Allah Taala nya mai kitai pengidup penguntung enggau Apai di sorga. Laban utai disediaka Apai di sorga nya lebih besai agi lebih manah agi nama utai di dunia. Amen. Jadi nya kebuah iya, maya kitai jenuh di menua Tuhan, ku dalam Matius sebelas ayat dua puluh lapan enggau tiga puluh, iya nya, barang sapa ti lelak ngema utai ti berat, nah, ingat cherita ilustrasi nimbiak kemai batu, ya, ti berat, lalu deka ngasuh, Aku deka ngasuh kita belelak rehat, ya. Ambi lalu San tangkun aku, lalu belajar ari aku, laban aku nelap sereta baruh ati, lalu belelakka semengat kita laban tangkun aku mudah, lalu ma aku lempung. Menjadi endur Yesus Kristus baka cita nya tadi, nembiak nya tadi enda sedar utai diberai iya kelalu berat. Ngambarka kitai menyadi endur Yesus Kristus, kadang-kadang bisi utai di dema kitai nya kitai enggai ngelepaska iya. Masalah kitai. Kadang-kadang bisu utai agi ngikat perasaan runding kitai. Ya. Kadang-kadang agi pedis ati semua. Kadang-kadang kitai ngan muai nya agi ngekat inya ba belakang kitai tanpa kitai sedar nya berat. Tanpa kitai sedar nya ngerusakka diri kitai. Ba beban tauka uhh tangkun tu besanda iya nya tangkun ti berlempung iya nya. Utai diberi Tuhan dalam pengidup kitai nya ukai utai ti berat, lempung, tang kitai enda sanggup laban kitai mikirka nya hal utai ti susah. Ya, nitihka Tuhan sigi enda mudah, betul. Tapi, ti kitai nyerahka diri kitai enggau Tuhan, ngema ke desan Tuhan nya diberi Tuhan ngagai kitai nya enggau ati ti lantang, iya deka nyadi senang. Jadi, ku Tuhan bejaku mega dalam Pemansut tiga puluh tiga ayat empat belas, Aku empu deka bejalai enggau nuan, lalu Ku deka ngasuh nuan belelak. Maksud iya, meh ari Yesus Kristus, Tuhan enda kala ngelinggalka kitai, ngelekka kitai kediri nya kebuah kitai nentang enda nyediaka endur enggau Tuhan dalam pengidup kitai. Sediaka siti ruang untuk kitai begulai enggau Tuhan, semak enggau Tuhan. Laban kitai enda bejalai kediri. Utai ti beri Tuhan enggau kitai Iya enda membiarka enti, tang Iya ngiring enggau enti, nunjukka di jalai. Tang kitai kadang-kadang kitai madah, oh Tuhan enda ngachau aku nemu, aku bejalai kediri. Akhirnya kitai salah singkang dalam kitai ngereja ke pengidup kitai tauka kitai neruska pengidup kitai. Jadi menyadi dalam Yesus Kristus, cara kita jenuh pemua Tuhan bisi empat. Ya. Pertama, kita rehatkan ke, atau ke jenuh kerunding kita. Jenuh kerunding kita maksud ya, anak kita mikir kelalu mayu masalah. Masalah berdunia nemu habis. Ya. Nemu habis. Tetapi Kitai refleks diri kitai ti jenuh di menua Tuhan, kitai ngerehat kundak kitai ari berunding, nya dia Tuhan meri kitai idea baka ni kitai bedepan enggau situasi enggau masalah nya. Nya, kitai releks. Untak ti kelalu mayuh runding, iya ulih rusak. Ulih ngasuh apa untak beku ya darah nama kebuah ku madah baka nya ulih ngasuh kita hypertension ngasuh kita stress pabila kita dah terlalu stress tekanan otak nya terlalu kuat akhir nya bisi darah beku di untak laban nya dialami oleh nia ngapai ku empu ya ulih ngasuh stroke. Berita meda orang kelalu mayuh runding jampat strok, darah niki. Kitai ngetu enda relax nyida diri kitai enggau dalam Tuhan. Enjoy kitai enggau Tuhan. Nya kebuah kitai ngetu rehat ka minda kitai. Ti kitai pulai ke rumah anang mai kereja runding kereja kitai. Enda ko masalah. Masa rumah spend time enggau keluarga kitai, spend time enggau masa kitai enggau bala anak. Anang mai masalah nya. dalam keluarga. Cukup utai masalah nya beupis, beupis lah. Utai bekerja, bekerja lah. Anang mai iya ngagai luang bilik keluarga. Anang nambah ke masalah agi. Nya ke neta nya kebuah kitai neta nang rehat ke runding kitai. Legi enti kitai nang rehat ke runding kitai mai masalah dalam keluarga, nya lain agi dalam keluarga. Nya kacau agi. Jadi nya kebuah kitai rehatka jenuh ke runding kitai. Kedua, jenuh ari bejaku. Ya, betul dah jenuh ari bejaku. Laban kalau mayuh jaku kadang-kadang salah salah kita dipansut ke kita. Ngasuh hati orang pedis. Kadang-kadang ya. Jaku tadi salah. Ya. Jenuh ari bejaku ngasuh kitai refleks, ati kitai orang ke mayuh jaku, stop dulu, rehat. Aku menyadi orang Yesus Kristus, aku disiplin enggau tu bisi sekali. Aku enda bejaku ari pagi nyentuk ke lemai, bejaku pun, em, ya. Enda bejaku nya laban nama? Merefleks diri. Awakka enda salah bejaku. Kadang-kadang Bisi ati ti enda ngam ah nganu ah pansut jaku ti pakai ah ti ti salah nya kebuah kurangkan bisi maya kitai bejaku bisi maya kitai rehat. Da nya yang ketiga belajar untuk ninga tu selalu kurang Kitai mayuh engkai. Ninga jaku aku dulu, ku kitai. Tapi kita enda ninga jaku orang. Di dalam kitai nyadi orang Kristian sebagai orang percaya, kitai enda tau enda give in take. Ti iya bisi bejaku, kitai ninga. Nama tau ke sebut iya. Ti udah ngetu, ah mayuh baru turn kitai meri pendapat. Tauka kita bela enti kita jenuh enggau Tuhan, kita belajar ninga ari Tuhan. Anang kitai je bejaku, ko maya agi Tuhan ka bejaku. Ti dua-dua bejaku siapa ninga? Nah, dia orang ninga. Maka utai nya sia-sia. Jaku di, utai di, uh, disebut kita ni jadi sia sia. Jadi jadi Yesus Kristus belajar ninga ari Tuhan. Maya kitai jenuh nya, nyalah masa kitai beninga ari Tuhan, ukai kitai menceritakan semua masalah kitai dulu, tapi ninga ari Tuhan. Bisi masa kitai akan memang kitai besampi nyampaika masalah kitai enggau Tuhan, tapi bisi maya nya kitai ninga nama ku Tuhan dalam pengidup kitai. Lalu keempat, refleksi diri. Ya, refleksi diri. Betul nak refleksi diri. Kadang-kadang semua utai dalam pengidup kitai, nak semua kitai betul. Kadang-kadang kitai perlu di ngubah chara runding kitai, chara jaku kitai, chara kitai mai diri kitai. Meri Yesus Kristus dalam pengidup kitai enda semua orang rindu maksud nya enda semua orang nama ti digaga kitai nya kedeka orang. Tetapi chara kitai kitai ne tau enda ngena chara nembiak Kristus. Baka ni kitai sepatut nyadi nembiak Kristus? Nya lah dipandang kitai ngagai orang, ku percaya nya nyadi berkat ngagai orang. Kadang-kadang orang enda mungkin orang enda rinduka kitai tapi ngena chara berkat nama tu chara hidup kitai nembiak Kristus pasti orang lain akan diberkati. Amen. Jadi di dalam kitai empat pekara tu tadi Kitai ngereja ke iya, kitai ngaga iya, yang pertama, nya akan ngubah chara runding kitai lalu diperbaharu, chara runding kitai tu diperbaharui ulih Tuhan terus menerus. Ya. Lalu kedua, ulah kitai mega semakin diproses ulih Tuhan. Kitai tu semakin diproses ulih Tuhan, ya. Laban kitai tu mensia Yang bisi perasaan, pikiran enggau peneka. Jadi yang ketiga, kitai deka bulih idea tauka plan ti baru di dalam Tuhan. Nya kebuah kitai nenta enda jenuh ninga ari Tuhan, rehatka minda kitai laban perkataan jenuh tu enti nitihka dalam bahasa Malaysia iya nya tenang, santai, Damai enggau dina memikirkan masalah dia baru dia bulih kekuatan yang baru. Kita meda dalam Hebrew empat ayat semilan enggau sebelas, ku iya, Nya alai bala nembiak Allah Taala agi ulih belelak lebuh hari Sabat, laban orang ke tama ngagai endur alai Allah Taala belelak, mega ngetu ari pengawa sida, baka Allah Taala ngetu ari pengawa Iya, nya alai aram kitai enggau ulih tama ngagai endur alai belelak nya ngambi nadai siku kitai enda mujur baka sida ketegal enda ngasih. Maksud nya, nyadi Yesus Kristus maya kitai belelak tauka tama, kitai penyediaka diri kitai jenuh di mua Tuhan baka hari Minggu tauka bisi masa kitai nyediaka diri kitai jenuh enggau Tuhan, kitai nya benung praktis tauka kitai idup nitihka peneka Tuhan anang kitai nitih baka orang ke enda ngasi pengidup kitai baka orang ke enda ngelala Tuhan. Jadi maya kitai pulai ngagai Apai di sorga ila pun kitai gaya hidup kitai ti peketo iya nya nyembah Tuhan. Laban nadai agi masalah, nadai agi situasi sakit penyakit, nadai agi utai ti ngachau kitai. Tapi semina siti aja iya nya, kitai begulai enggau Allah Taala, jenuh enggau Allah Taala, nyembah Iya, ngemesaika nama Iya. Maya kitai di dunya tu ngena Yesus Kristus, nyediaka diri kitai enggau Tuhan, betah pulai enggau Tuhan, maka kitai di sorga, nyalah gaya hidup kitai, kitai begulai enggau Allah Taala. Ari diatu meh kitai jenuh begulai enggau Tuhan laban nya meh gaya hidup ila di dunya eh di sorga. Amen. Yang kedua, ngaga fokus ti baru sereta bulih pengering ti baru dalam Tuhan. Tu kitai jenuh di dalam Tuhan iya nya kitai ulih ngaga fokus ti baru sereta bulih pengering ti baru dalam Tuhan. Dalam Kejadian dua ayat dua enggau tiga aku ngambi dalam bahasa Malaysia ku iya.

Dia jenuh. Jenuh nya alah nyadi tenang. Dia berenti sekejap. Iya nya maya nya kitai ulih enseput enggau damai. Lelak kan tujuh enam hari bekerja. Hari ketujuh kitai harus rehat. Kitai harus enseput baru, kitai harus jadi tenang baru, kitai berehat sekejap. Lelak kan ngerejaka pengawa selama enam hari. Jadi maya nya lah kitai tenang, rehat.

datai enggau Tuhan, minta pengampunan dan diperbaharui, dikuduskan ulih Tuhan ngan kuasa darah Iya baru untuk tetap ulih begulai enggau Iya, tetap terus idup dalam apa peneka Iya. Jadi, yang ketiga jenuh ditu yang ketiga iya nya madah enggau kitai awakka kitai meda pemanah Tuhan dalam pencitaan Iya dan dalam pengidup kitai laban Jenuh ditu nya, Tuhan meda selama enam hari, selama tujuh hari udah Iya ngaga mencipta enggau mensia mega, Dia madah chukup manah. Amat manah. Nadau teti jai. Dalam Tuhan chukup manah. Ya. Jadi kitai meda pemanah Tuhan da digaga Tuhan selama tujuh hari. Rehatlah di dalam Tuhan. Nya kebuah nyadi Yesus Kristus dalam Yesaya empat puluh ayat tiga puluh satu. Dia pun madahka, Orang ti nganti-ngantika Tuhan, jenuh di dalam Tuhan, iya nya baka menaul ti terebai tinggi, deka diperbaharui baru. Nyadi Yesus Kristus, nadai rugi kitai jenuh di dalam Tuhan. Baka Matius tadi iya sebelas ayat dua puluh lapan ke tiga puluh, barang sapa ti lelak datai meh enggau Tuhan, barang sapa ti au, uh, nama tu uh, asai kena mampu datai meh enggau Tuhan laban kita Deka ngesan tauka kita deka bulih sesuatu yang baru dari Tuhan. Tinggal ke mak kita ti berat nya. Anak ngema ke peneka kita, tapi ngema ke peneka Tuhan nya, nya meh ngasuh kita lempung. Kita meda dalam satu bangsa Israel ke penudi ayat 29 ayat 12. Ya. Semua pengaya enggau bangsa endang datai ari Nuan. Nuan merintah semua utai ngena pengering enggau kuasa Nuan, lalu Nuan ulih ngaga orang nyadi besai sereta kering. Menyadi dalam Yesus Kristus. Iya ke dulu tadi kita ngetu nya nyedia diri enggau Tuhan, nyediaka endur untuk Tuhan. Iya ke dua, maya kita jenuh dalam Tuhan, kitai deka bulih ngaga kita ulih ngaga fokus ti baru lalu kitai deka dikeringka baru dalam Yesus Kristus. Lalu aku mai jaku Uh, Tuhan satu bangsa Israel ayat 29 ayat 12 mana enggau kita Yesus Kristus semua pengaya ngau bangsa. Semua utai ba dunia tu datai ari Tuhan. Iya ulih merintahka semua utai nya ngena pengering enggau kuasa Iya ngena pengering semua nya maksud nya ngena kuasa Tuhan ukai ga pengering ari kitai. Iya ulih ngangkat kitai, iya ulih nurunka kitai. Jadi barang tapi tang barang sapa ti jenuh di dalam Tuhan iya tetap nyadi orang ti kering serta tetap diangkat oleh Tuhan dalam Yesus Kristus. Jadi nyadi dalam Yesus Kristus memadah dengan kita semua kita kita nyedia ke diri kita maya hari minggu jenuh dengan Tuhan tau ke maya waktu kita ke diri bersama dengan Tuhan tau ke retreat ke diri dengan Tuhan dia kita deka degering ke baru dalam pengasih Allah Taala. Enda rugi. Ambi masa kitai. Dunia, pekerja, semua nya enda nemu abis. Tapi masa kitai enggau Tuhan nya sangat penting. Laban nya lah digiga kitai. Nya lah harus diibun kitai, dijaga kitai enggau manah. Ngagai penguji penudi jaku Tuhan pagi tu.

Tetapi enti kitai beistirahat di dalam Tuhan enggau peneka Iya, nya meh penawar, ukai penawar bagi aku, tetapi kita deka bulih pengering ti baru laban dunia tu enda kala meri kitai puas. Mensia enda kala puas nama utai di dunia, tetapi di dalam Tuhan Jesus Kristus kita deka dipuaska deka kitai deka diangkat Iya lebih tinggi di dalam pengasih Allah Taala. Jadi. Ti kita nyediaka diri dalam nyediaka endur enggau Tuhan. Hari Minggu tauka sebarang endur kita baka ruang bilik kita tauka keluarga kita nya lah utai ti patut. Nya lah utai ti ngasuh kita semakin diberkati. Nyediaka diri enggau Tuhan, nyediaka endur enggau Tuhan nya lah berkat ti luar biasa. Amen. Mari kita besampi. Apai di sorga, meri puji terima kasih Tuhan. Kami belajar lalu kami diingatka jaku nuan pagi tu iya nya nyediaka endur nya ngambi masa jenuh di mua nuan Tuhan. Laban kami nemu maya kami meri diri kami maya kami nyediaka endur-endur nuan Tuhan datai dia kami deka bulih berkat ti baru. Ukai semina berkat jasmani tapi rohani nya lah pengarap kami tetap mansang sereta andalka nuan bela maya Tuhan Jesus Kristus. Apai da Sorga, kami nyerah ke runding ati kami Tuhan, awak kami enggau ati ti liat enggau ati ti bendar ngiga Nuan belama, lalu nyedia ke diri endur Nuan bejaku enggau kami, endur Nuan Uh bekerja dalam pengidup kami, awak ke kami Tuhan nyadi berkat dalam ruang bilik kami, baka endur kami bekerja, tauka di sebarang endur kami pejalai endur pendiau kami Tuhan, kami mandang ke pengasih Allah Taala, Mayuh cabaran, mayuh utai ti ngachau di dunya luar Tuhan, tang maya kami semak enggau Nuan, kami ulih bejalai baka burung menaul ti terebai tinggi tetap diberi pengering pengasih pengaga Nuan Tuhan dalam ngerejaka pengawa. Terima kasih Apai ke menyerah ke semua bala anak nuan, berkat enggau pengasih ala nuan Tuhan diau beserta enggau sida iya lalu jako nuan Tuhan tinggal dalam pengidup sida iya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Jesus Kristus oleh kuasa roh kudus nuan kami bersyukur nyerah ke semua iya. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.
Okay, terima kasih Pastor Bong ke udah mai kitai enggau Jaku Tuhan eh. Manah bendar eh, nyadika lalau kitai, nyadika peringatan kitai eh. Sekali lagi. Okay, puji Tuhan eh. Tuhan terus merekatka Pastor Bong. Okay, jadi tu meh eh. Ya ke bedau ngelala Pastor Bong. Iya ke di sponsor kitai ukai semina kitai lah bisi gereja bukai mega iya mission iya ba Cambodia kangau iya ba Cambodia den ah nyadi ditu iya benung nganti ah nah ni ka ni maya ka berangkat ah ngagai Cambodia kin ah ok nyadi kitai bisi bagian lah munyi kurang ah bisi tanggungjawab enggau Pastor Bong. ngarika bansa kitai. Taja pen nama iya China tang iya China Iban, Chiban ku orang. Ari Batu Niah eh, ari nia. Okey sebedau kitai pulai eh kitai bisi pekara sampi sebedau nya tadi eh ku ngulas mimit utai ke disebut Pastor Bong tadi eh diau jenuh eh, okey diau jenuh eh. Kadang-kadang ketegal ke mayuh pengawa. Enggai jadi jenuh ga kitai. Aku ngasai aku diri diri empu ah minggu tu ah malam kemari ah. Tau pukul satu lalu ga aku dani pagi ah. Asai ke bemimpi ah. Madah ngan indai indai inji ini lian ah. Uhh bisi utai harus digaga ku diatu. Diatu aku benung ngaga dokumen. Tenda, kubur ah. So dani gaga tulis enggai ke enti nganti dani pagi ila enda ingat lebuh mai asai ke bimimpi asai. Asai ke bimimpi hayalan bunyi ke iya ah. Nyadi tinduk nya tadi tinduk ke nadai bekualiti ku orang. Enda jenuhlah tindukan sadi. Bisi ga kitai dalam keadaan beketu dah lebuh kitai ngasai utai nya kelalu mayuh ba kitai pressure nya tadi. Nyadi kitai mesti belajar belajar jenuh belajar jenuh anang mai utai pengawa kitai nya dalam ke rumah kitai dalam pengidup kitai enti kitai ti enda. Biasa aku tinduk gali aja lalu pejam mata enda nemu utai agi dalam masa lima minit dah. Nyadi enda nemu minggu tu utai ke baka nya nyadi la. Ok nyadi puji Tuhan utai ke digaga nya tadi ulih digaga maya nya mega lalu pagi ila kami ngadu ga utai nya baruh dikumen tenda kubur. Nyadi sapa ka enggau ngambi tenda la engka minggu baru bisi tenda pansut ok engka apai Jacqueline bisi beminat. Ok pekara sampi kitai kitai terus besampi ke menua kitai Malaysia. Ke menua kitai Malaysia diatu bisi stable mimit lah politik kitai udah begkau menteri menteri besai ke baru Ismail Sabri stable mimit kitai terus besampi enti menua kitai stable politik kitai stable Orang menua luar datai, pelancong datai, orang deka melabur di menua kitai. Tang enti menua kitai kuchar kachir meh unjuk orang, nadai orang deka melabur. Enti orang nadai melabur, orang kitai nadai pengawa ke kilang tutup. Utai ke pagi nya, kitai terus besampi ke stabilan, kestabilan politik menua kitai Malaysia. Satu. Kedua, terus besampi ke menua kitai Sarawak. Pelaba ku, Kitai deka bepilih dalam bulan dua belas tu laban hari tiga tu ila ah dua puluh empat hari bulan EC, Election Commission, bisi ngatur meeting pelaba ku maya meeting nya sida ke netapka hari bulan ah Sarawak mengundi. Nyadi kitai mega besampi ke menua Sarawak stabil ah ketiga terus besampi ke covid okay covid. Okey. Majak turun nya utai ti dikedeka kitai lalu kitai besampika kitai empu mega ngambika kitai terus Uh, ngereja tauka ngamalka norma baru tu. Iya manah ke pengidup kitai. Manah. Okey, norma baru. Ha? Uh, jaga diri, keberesihan keluarga teka pekenyaa jadi iya ba aku manah lalu keempat pelayanan kitai ok pelayanan minggu baru ke ngambi bagi ngiring puji sembah ok pia mega gemburu sampi lemai hari tiga ok ku meransang kitai enggau gempuru sampi lemai hari tiga. Okey, laban ari kitai ke begulai nya tadi, suara kitai mayuh, Tuhan ninga kitai mayuh agi. Okey, kitai ngenataika serebana kitai ngagai Iya. Nyadi, baka kitai ba dunya tu megalah, enti menteri ti iya meda dua tiga iku orang, enda rindu iya meda nya. Baka ke nadai sambutan. Menteri lah eh menteri dunya. Nyadi pelaba aku Tuhan baka nya mega eh. Ti meda dua tiga iko aja orang ari pemayuh-mayuh orang nya tadi dua tiga iko aja ke enggau eh enda rindu Tuhan meda kitai eh sebagai gereja sebagai gereja ok. Nyadi aku meransang kitai eh nguji meh eh netap ka hari tiga lemai hari tiga nya anang ngaga utai bukai enti bisi utai bukai ti ulih diseliah ka seliah dulu pengawa bukai nya. Enda lama sejam ja kitai begulai dalam gempuru sampi nya lemai hari tiga. Sampi ke nya sampi ke aku minggu baru mai jaku Tuhan. Aku mai tajuk kitai diberi kuasa ari Timoti baru dua Timoti satu ayat tujuh tu bagi ti ketiga. Dalam siti ayat nya, Suba aku udah mai anang takut dan nya pengerindu, lalu kali tu aku mai kuasa, kitai diberi kuasa. Dua Timoti satu ayat tujuh ah, Besampi ke aku, setiap tan aku. Okey, aku tu siku orang ke rindu main chess ah. Tang lebuh aku main chess nya, nya maya refleksi aku. Maya nya aku tu tu tu tu tu tu planning dah, perancangan dalam lebuh aku ke bemain chess nya. Jadi baka nya iya, ku nyediaka diri. Bisi siku suba top student di Malaysia suba Amalina ka nama iya. Iya ke bulih lima belapa A suba, dua puluh A ka. Bisi kala ninga nya. Baka ni iya belajar iya? Iya belajar meda TV ku iya. Sambil iya belajar meda TV. Chara-chara kitai enda sama ke nya ialah okey aram kitai bediri magang kitai besampi ke empat tauka lima pekara tadi menua kitai Malaysia kestabilan politik menua kitai Sarawak pilihan raya okey okey pilihan raya covid ketiga tadi keempat pelayanan gerija kitai kelima besampika aku ti ke bekunsika jaku Tuhan minggu baru. Kitai besampi enggau nyawa ke enggar. Aku ngangau ke Cikgu Ripin ah ah Cikgu Ripin ah. Rindu ninga suara Cikgu Ripin. Okay.
Pelayanan. Malaysia, Stabilan, Sarawak, Pension kitai, Covid. Peranan dan kereja kitai Tuhan Allah Taala Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pagi tu Tuhan laban Nuan udah begulai enggau kami dan Nuan dah ngangauka kami untuk jenuh sehari tu Tuhan. Awakka kami berunding dalam ati diri, beristihat, ber, ber, ber, Istira beistirahat dalam pengidup kami lawakka kami berunding Allah Taala dalam pengidup ruang bilik kami. Haleluya Jesus pujika nama Nuan. Nyadi pagi tu Tuhan kami besampi ke menua kami Malaysia Tuhan. Kestabilan politik di menua Malaysia tu Tuhan awakka mayuh agi Kami orang Kristian iya pechayaka Tuhan dalam pengidup kami awakka kuasa Yesus Kristus ngerembai dalam menua Malaysia tu Tuhan. Haleluya Jesus pujika nama nuan pengawa bepilih menua Sarawak tu Tuhan. Kami besampika ketuai-ketuai kami Tuhan awakka sida iya berunding lebih agi ketuai-ketuai kami ke pechayaka kuasa Jesus dalam pengidup sida iya dalam pekejaan sida iya Dalam bisnes sida iya dalam politik sida iya. Politik sida iya pechaya ke Tuhan Yesus dalam hati sida iya. Haleluya Jesus. Awak ke menua kami Sarawak tu Tuhan dipigai oleh kuasa Tuhan Yesus. Amen. Haleluya Jesus. Puji ke nama Nuan. Kami besampi pagi tu Tuhan ngingat ke pelayanan kami dalam gerija BM Biban uh, Taman Tungku tu Tuhan. Pelayanan pemuda pemudi ke kami Tuhan. Awakka sida iya dikerembaika lagi dalam pengawa pengidup sida iya dalam Tuhan. Awakka pengawa mudah-mudi kami tu idup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Sampika pelainan PKK kami. Taja pia kami enda kala betemu enggau sida nembiak anak mit kami dalam gerija tu Tuhan, kami nemu apai indai sida iya tetap besampi dalam nama Tuhan Jesus Awakka anak sida iya tetap diberekat ngelala Tuhan Yesus dalam ati sida iya. Haleluya Jesus. Puji nama-Mu Tuhan, berekatka pelayanan PW kami Tuhan. Bala indai kami Tuhan, taja ba sida pen sama enda jarang betemu nyeka setaun tu dalam pengawa covid nineteen tu kami nemu sida iya udah bejaku dalam ruang bilik sida iya. Bejaku, Awakka kuasa Tuhan Yesus bekereja dalam ruang bilik sida iya, lebih agi ngagai bala kami ke udah jauh ba menua bukai bekereja enda ulih pulai, enda ulih betemu enggau pangan diri. Tapi kami ngingatka Tuhan Yesus tetap nyertai sida iya sama ada di Brunei, di, di Di Semenanjung Malaysia, di Indonesia enggau sebagainya nya, Tuhan tetap begulai enggau sida dalam ruang bilik sida iya. Awakka kekuasa Tuhan tetap nyenuhka pengidup kami dalam ati kami Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, berkatka bela menyadi kami kena datai sehari tu Tuhan. Tapi sida iya bisi ninga. Laban kuasa Tuhan bekereja dalam ati sida iya, Roh Yesus Kristus dalam ati sida iya. Puji nama-Mu, Tuhan. Kami pagi tu besampi pemulai kami sehari tu, Tuhan. Dalam maya minggu ti ka datai, Nuan tetap nyertai kami dalam pengawa lebih agi. Besampika Cikgu Wilfred mega, Tuhan, nyediaka ati iya deka bekunsika jaku Nuan, Tuhan, minggu ti ka datai. Kuasa Roh Kudus nyangkai dalam pengidup iya. Haleluya Jesus pujika namamu Tuhan pia mega ari bala anak kami ke benung belajar ari sekolah rendah sekolah menengah SPM STPM enggau sida ke dalam universiti diatu Tuhan sida napi ngasaika penusah dalam pelajar sida tang Tuhan Meri penyenang, meri berekat elmu pengetahuan penemu ti dalam datai renungan Haleluya Jesus pujika nama lemu Tuhan berekatka Pastor Bong, Pastor Wilson awakka sida iya metu meh nyadika perengka nyadika jari Tuhan nyangkai dalam semua pengidup ruang bidik kami orang tepechaya ketunyuh Jesus puji nama lemu Tuhan hari ini kami mengucap syukur ti pemalu tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang pechaya katakan, Amen.
Ok, terima kasih Cikgu Ripin. Ok, bisi agi ya ku gerah tadi ah pasal pelayanan kitai ah. Uh, bisi mega dicadangka uh, sel group ah, sel group uh, sapa-sapa group ti deka ngaga gumpuru secara online uh, digalakkan munyi ku orang ah, digalakkan tang mesti ga bisi orang ke nyadi host lah. Hosting nya reti nya orang ke ngaga link ke kita baka tu baka ni kita ulih betemu dalam zoom tauka google meet nya. Ngiga orang ke bisi kepakaran dulu lah baka Cikgu Atun ke ke bala ke bukai ulih nulung bala ayuh ne. Nyadi sapa ke ka lah cell group kita ulih ngaga baka nya pia ngaga pemuda pemudi muda mudi kitai ngaga group secara online link ah link online sekula minggu pun enti bisi orang ka nyadi host ah nya nyadi host tau mega kitai anang ukai ukai semua hari minggu lah pilih hari ke sesuai dalam seminggu nya ah lemai ke ni malam tengah hari pagi ke ni Ke, lebuh maia anak-anak kitai free, bebas, utai ke baka nya jo ui nama ko nama nya tadi kitai ulih ngaga utai ke baka tu ah creativity ke be creative enggau nama nya kreatif ah kreatif lah kreatif ngiga peluang chara kitai dalam keadaan pandemic tu ah. Ke nya aja